Gökdepe galasynyň ýüz ýyllygyna bagyşlanan goşgy. Weli Köpegogly. Ýada salsak, şynda ýatan janlary, jan alyp, Jan beren jan ýatyr munda, Ýazyksyz ýazgarylyp, ýazgysyz ýatan, Ýady, ýatsyz ýatan jan ýatyr munda. Aýry-aýry tutabilmen atlary, Çohdur pälwanlary gerçek zatlary, At tutup ýat ediň ruhy şatlary. Atsyz köýük bolan kül ýatyr munda. Toprak söýen ýatyr topragyn goçup bir şoňa hoşal ol bar zatdan geçip tir tapman ganymy gyrkylyk sanjyp gerdenini ýaý eden zor ýatyr munda.

Diýlipdir, bolsady söweş başa-baş, Ýa halys bolmanda birimize bäş, Çapyşardym läş üstünde goýup läş, Müňüne taý bolan bir ýatyr munda. Akyl-paýhasyndan wehm etdi şalar, Mydam ýeňişdedi akylly ärler, On müň bilen segsen müň kowlalar. Nurberdi han atly pil ýatyr munda. Garagumda doglan Garagumyň gurdy, Ak işan pataly bir dana turdy, Durdy gözel enäň gerçek zyrýady, Gara batyr, gara dag ýatyr munda. Başa-baş diýip çykdy Dorat üstüne, Ganym gorkup gaçdy ýeriň pessine, Şawwa dek ýagdyrylan okuň astynda, Gara batyr, gerçek är ýatyr munda. Dostlar şuny ýazdym taryhda görüp Görenden bilenden soradym gezip Türkmeniň täleýini gerdenne salyp Dykma serdar peleň şir ýatyr munda Gözel Heleý ogly Ibn Ataly Ülleşikde goşa paýmyş ýeteni Han Nurberdiň jan pena diýip tutany. Bahadur Ataly buhar ýatyr munda. Ol gerçek ýigitmiş Batyr Agaly. Goç ýigitler gören etdi togaby, Ýow gününde han hezretiň diregi. Goç Guzugurbally war ýatyr munda. Gahryna bäs gelmän gany garalan, Alymyndan titrärdi Hiwadyr Iran ganymyny ganym bilip ar alan Çopan batyr Aždar mar ýatyr munda. Teýmir kördür ýady gerçek Baýly han Sap duran goşuna berip serenjam Diýdi Müň jan alman bermen ýeke jan Gara dag gaýaly zal ýatyr munda. Baýram ýatyr, Bährem ýatyr, Gan ýatyr, Hemze ýatyr, Oraz Mämet han ýatyr, Şahyr ýatyr, Şa hem ýatyr, kän ýatyr. Gelen geçer, pelek gan içer munda. Hilesiz batyrly hakdan ýeten paý, Dört ýalaňaç bedew, dört ýalaňaç taý, Hemzäniň leşgerin çapyp aldy paý. Täç gök serdar Arslan şir ýatyr munda. Bedeni demirden boýlar çynar, Mertlik meýdanynda ärlerden çyn är Näzenin kellesin çapyp çekdi jar, Gawuşdy han tekeli, är ýatyr munda. Gazaba minende Kern han kepele, Gyljynyň zarbyndan gopdy zelzele, Taryhda görmändim kimsäni beýle, Ajala ýylgyran är ýatyr munda. Dört merdiň biridi ol Nurýetim, Parçalap ganymlaň pytratdy etin, Ýykyldyk gujaklap diwaryň çetin, Galadan mazary dar ýatyr munda. Dokmakeser bilen bir gyz ýaş juwan, Jähennemde ýedi esger berdi jan, Generaldan serpa ýalan ol zenan, Meýdi, merde mekdep ýar ýatyr munda. Görgüller görgüsi Öwezbaý ogly Mr. Süleýmanyň asyp weziri, danalar danasy Dürdäne sözi Jemşidiň jamy dek ser ýatyr munda. Ta kyýamat ady gitmez jahandan, Guwanyp çalarlar jan edip çyndan, Kim çalyp, kim doýdy bu şirin sazdan. Mukamçy Gönübeg hor ýatyr munda. Gujaklap galany dönüp imaryga, Aýak diräp gaýra-ganat diwaryna, Serwer bolup hamoş Şamyň diýaryna, Gurbanmyrad işan Pir ýatyr munda. Pelek pyrlap otyr elinde çarhy. Mertmi sen, namartmy, ýok oňa parhy. Ýagşyga, ýamanga bir goýan nyrhy. Bary bir şekilde, gör ýatyr munda. Pyragam bir, kerimem bir, kerem bir. Bar bir ýatyşda ýatyr, görem bir, Täleý ters gelse, direm, ölem bir, Pelege şan beren jan ýatyr munda. Guryp galypsyň, ötüp ýüz ýylyň, Syr açmady hiç kim, lal gördüm diliň. Başyň göter, hany däbiň serheňiň, Dessurly dergahly il ýatyr munda. Aýdar weli, şiňe gelen dad eder, Müňin guma garar, birin şad eder. Akyl aglar, gerçekleri ýat eder, Keýmir kör dikelden tug ýatyr munda. Akyl aglar, gerçekleri ýat eder, Keýmir kör dikelden tug ýatyr munda.